Vakorinto va vumbirhi, ku avanyisa ka vunkaye. Hi tlhelo ra xipfuno lexi humeseriwaka vahlawuriwa va Xikwembu, ku nga va ku lahla nkarhi loko ndzi mi tsalela hi ta xona. Ndzi tiva leswaku mi navela swinene ku pfuna. Kutani ndzi tidzunisile eka va le Makedoniya hikwalaho ka ku navela ka n'wina loku. Ndzi va byerile leswaku va le Akaya a va ri karhi va tilunghisela ku pfuna ku sukela n'waxemu, kutani ku chivirika ka n'wina ku nyikile lavo tala va vona e matimba. Ndzi rhumela vamakwerhu, va ta va ta vona ha voxe leswaku ku tidzunisa ka mina hikwalaho ka n'wina emhakeni leyi a hi mahungu-ndlela, i ntiyiso. Ndzi lava leswaku mi tshama mi tilunghisile, tanihi leswi ndzi nga vula leswaku mi lunghekile. Hikuva loko van'wana va le Makedoniya va nga tshuka va tile na mina, kutani va kuma leswaku a mi tilunghisanga, a hi hina ntsena lava nga ta khomiwa hi tingana, kambe na n'wina mi ta va ni tingana, hi mhaka ya ku titshemba ku tlula mpimo. Hikokwalaho a ndzi anakanyile leswaku swa fanela ku kombela vamakwerhu ku ta kwaleyo, va ndzi rhangela emahlweni, va ta lunghisa hi nkarhi nyiko yo huma etimbilwini ta n'wina, leyi mi yi tshembiseke. Ndzi lava leswaku yi tshama yi lunghisiwile, yi ri leyi humaka embilwini, yi nga ri leyi humesiwaka hi ku vilela. Anakanyani leswi, loyi a byalaka swintsongo u ta tshovela swintsongo, kambe loyi a byalaka swo tala u ta tshovela swo tala. Un'wana ni un'wana a nyike hi laha a pimaniseke ha kona embilwini ya yena, a humesa hi ku tshunxeka. ku nga ri hi ku vilela, hikuva Xikwembu xi rhandza loyi a nyikaka a tsakile. Xikwembu xi ni matimba ya ku mi nyika hinkwaswo leswi mi swi pfumalaka ni ku tlula kwalaho, mi ta kota ku pfuna entirhweni wihi ni wihi lowunene, hikuva minkarhi hinkwayo mi kuma leswi mi ringanaka hi matlhelo hinkwawo, hi laha tsalwa ri vulaka ha kona ri ku, U haxile, u nyikile swisiwana. Ku hanana ka yena ku nga ka ku nga heli. Loyi a nyikaka mbewu eka mubyari ni vuswa byo dya u ta mi lavela mbewu a tlhela a yi mirisa. U ta mi andzisela ntshovelo wa ku hanana ka n'wina, u ta mi fumisa hinkwaswo, leswaku mi ta tiva ku hanana hi mukhuva wihi ni wihi. Kutani leswi swi endla leswaku van'wana va khensa Xikwembu hikwalaho ka leswi mi swi endlaka. hikuva ntirho wolowo hi wu tirhaka a wu pfuni ntsena ku nyika vahlawuriwa leswi va swi pfumalaka, kambe naswona wu andzisa ngopfu mikhenso leyi va khensaka Xikwembu ha yona. Ntirho lowu i xikombiso xa ku pfumela ka n'wina, kutani va dzunisa Xikwembu hikwalaho ka swona. Evhangeli ya Kreste mi yi twarisile, mi tlhela mi endla leswi yi vulaka swona, Loko mi ri karhi mi avelana ni vahlawuriwa hinkwaswo leswi mi nga na swona, mi avelana ni vanhu van'wana hi ku hanana lokukulu. Vanhu lava va ta vona vunene lebyo hlamarisa lebyi Xikwembu xi mi endlelaka byona, kutani va ta mi khongelela hi ku mi navelela leswo saseka etimbilwini ta vona. A ku khensiwe Xikwembu hikwalaho ka nyiko ya xona, yi nga nyiko leyi marito ma kayivelaka ku yi hlamusela.